Hemmäňize salam. Men Ataş Mämmedow. AutoCAD video kursumyzyň birinjisine hoş gördük. Bu gün siz bilen AutoCAD-iň ulanyjy interfeýsini göreris. Gysgaçarak e, nämeler nirelerdedigini, menýular bilen gysgaça tanşarys. Şu üst bölümden başlalyň. Esasan iň ýokarky setirde e, faýl menýusy bar. Täze bir faýl döretme, öňden döredilen bir faýly ýa-da çyzylan bir çyzgyny täzeden ulanyşa getirmek, save etme, halas etme, bolýar türkmençesi, sahanit etmek, rus dilinde aýtsam, başgaça sahanit etme, import, girişler, eksport çykyşlar, publish, paýlaşma, print, splat, gysgaça aýtsam, üç ölçegli ýa-da iki ölçegli pdf formatda ýa-da başga ýerde ulanmak üçin ýa-da kagada basmak üçin ulanýan bölümimiz Driving Utilities we Class bar. Gysgaçarak şeýle. Şu ýerde görýäniňiz Quick Access Toolbar diýen menýumyz. Gysgaça aýtsam, faýl bölüminde görýän Buýruklarymyz bilen menýularymyz bilen meňzeş täze faýl döretme, täze faýl açma, sahnaýyt etme, web ýa-da mobil sahnaýyt wersiýa plaginler üçin sahnaýyt etme, plat we şu ýerde undo we redo bar. Olary gysgaça düşündirsem şeýleräk bir çyzgy çyzsak. Çyzgyny ýa-da islendik bir işi yzyna gaýtarmak üçin Ctrl Z-ni basdym, gysga ýoly ýa-da gysga ýol menä men size şeýleräk görkezeýin. Iň soňky edilen işi yzyna gaýtarýar. Redo-da iň soňky yzyna gaýtarylan işi täzeden yzyna gaýtarýar, ýagny yzyna getirýär. Gysga ýollary Ctrl Z, Ctrl Y Ctrl Z ni basdym. Ctrl klawiaturadan Ctrl düwmesi bilen Z düwmesi. Ctrl Z we Ctrl Y redo. Has öňki AutoCAD versiýasyny ulanýanlaryňyz bar bolsa, e, Workspace Switching diýip bir şu ýerde bir bölüm bolar. Aslynda täze täze versiýalarda e, ýeri üýtgedi. Şu aşakda görýän Workspace Switching Workspace Switching şu işe ýaraýar. 2009-njy ýyldan bäri AutoCAD 3D modelleme bölümi geldi, funksiýalary geldi. Şol wagtdan bäri hem has ösdi, täze funksiýalar gazandy, özüne has çaltlandyryldy. Ýöne gynansak-da, häzirlikçe 3D modelleme boýunça AutoCAD kän bir ýaýran programma däl. Ulanylýan ýerleri bar, ýöne kän başga programmalara görä seredeňde iş mümkinçiligi başga programmalara görä az. We başga bu ýerde şu ulanýan interfeýsiňizi hemme menýularyň, toolbarlaryň hemmesiniň durýan ýerini ýatda sakladyp bilýäňiz. Öz ulanýan toolbarlaryňyzyň ýeri ýa-da menýularyňyzyň ýeri Ýa-da buýruklaryňyzyň ýeri şu ýerden üýtgän ýa-da üýtgedip bilersiňiz, emmesini, we ony ýatda sakladyp hem bilersiňiz öz adyňyza. Soň gelip-de siz başga biri bilen birlikde bir workspace ulanýan bolsaňyz, interfeýs ulanýan bolsaňyz, siz öz ýatda sakladan workspace-iňize täzeden gaýtaryp getirip bilýäňiz, olaň üstünde-de durarys. Soň şu aşaky bölümde Ribbon diýen bölümimiz bar. Bular her öz kategoriýasyna görä belli bölümlere aýrylan, Home, Insert, Annotation, Parametric, View, Manage, Output, Calibrate ýaly. Olaň her öz bölümlerinden adyndan hem belli bolşy ýaly kategoriýalar. Biziň esasy ulanjak bölümimiz Home bölümi bolar, Home menýusy şu görýän. funksiýalaryňyzy görýän buýruklaryňyz Ribbon bölümindäki kategoriýalaryň aşagynda hem menýularyň aşagynda diýen has dogrusy olar hem belli kategoriýalara aýrylýar. Meselem, Draw, Modify, Annotation, Layers, Blocks, Properties, Group Utilities, Clipboard we View. Siz soňky wersiýalary ulanmaýan bolsaňyz, has öňki wersiýalary ulanýan bolsaňyz, View bölümi ýok bolup biler. Onuň üçin hem gorkmagyňyza gerek ýok, kän bir ulanylýan bölüm däl. Aýratyn üstünde durarys. Draw bölümi çyzgy çyzma, Şu ýerde görşüňiz ýaly laýnlar, polilaýnlar, sirkler, ark, e, gysgaça şeýle e, splaýnlar hem şu ýerde bar. Modify e, bir bir zatlary düzetmek, üýtgetmek bölümi. Görýän bolsaňyz, içine alýan öz funksiýalary içindäki buýruklar ady bilen baglanyşykly, scale, ölçeglendirme, copy, kopýalama, köpeltme, move, rotate, trim, fillet, array, ýaly buýruklar hem funksiýalar bar. Annotation, layers, gatlaklar bolýar, ýakyndan Ýakyndan ulanjagymyz bir bölümlerden biri Blocks bar, Properties ýaly. Ýöne şu ýerde aýtjak zadym, kän funksiýalary ýatda saklamagyňyza gerek ýok, ýagny ýerleri diýen men has dogrusy. Sebäbi şul, şu aşakda görýän Command Line diýip buýruk çyzgysy bolýar. Türkmençe terjime etsek. Şu ýerde görýän komment laýnyňyza islendik bir funksiýanyň ýa-da islendik bir buýrugyň adyny ýazyp, has çalt netije alyp bilýäňiz. Meselem, bir çyzgy çyzmak islesem, klawiaturadan line ýazyp, enter basamda, Şu ýerde line şu görýän e, line funksiýamyza girýär. We bu bize urup durujy işini hem edýär. Meselem, specify first point diýä, birinji nokady saýlaň diýä. Birinji nokady saýladym. Soň geldim. Şu ýerde görýän ýazgyňyz e, specify next point or ya, e, ikinji Nokady saýlaň diýýär, ýa-da diýýär, ikinjini saýladym, ondan soň ikinjini saýladym, ikinji, ikinji, ikinji, ikinji. Aslynda ikinji bolanok-da. Şu şekilde bize kömekçi, e, bizi urup durýan bir işi hem edýär. E, Enter-a basdym, çykdym. Indi şu ýerde görýän komment laýnymyz aslynda biziň edýän işlerimizi ýatda-da saklaýar. Şu ýerde görýän çyzan çyzgylamyz, eden işlemimiz görünýär. Aslynda kän bir ulanylýan bölümi däl. Ýatda saklamasyna kän bir gerek gerekli däl. Şu ýerden X-e basyp hem ýapyp hem bilersiňiz. Ýöne maslahat beremok. Command line aktiw ulanjagymyz bir funksiýa. Şu ýerde modeller, layoutlar bar. Layout aslynda şular ýaly. bir iş edýär. Biz çyzgylarymyzy çyzanymyzdan soň, modellerimizi taýýarlanymyzdan soň plata ugratmak üçin, printerlere ugratmak üçin ýa-da pdf şeklinde ýatda saklatmak üçin, sahanit etmek üçin iň soňky görnüşlerini şu ýerden alyp bilýäris. Meselem, biziň ýaňky çyzan çyzgymyz kagyz üstünde şu şekilde görner. Ýa muň üstünde işläp her dürli belli ölçeglerde sahnayda edip bolya. Häzirlikçe ýapdym. Ondan başga, ondan başga şu aşak Drafting Tools bölümi bar. Has öňki AutoCAD wersiýalaryny ulanýan bolsaňyz, bu bölüm şu çep gyrada bolup biler. Kän bir tapawudy ýok. Hat gysgaldyrmak üçin şu bölümi birleşdirildi. Model bölümi ýene şu gyrada görýän layoutlarymyz bilen meňzeş. Täzeden geçdim. Gridler bar, osnapler bar, e, ortomod ýaly funksiýalar. Ondan başga-da şu başda aýdyşym ýaly works we e, workspace switch bölümi bar. Gysgaça şeýleräk. Esasy ündümiziň boljak ýeri, e, esasy biziň söhbetdeş boljak ýerimiz diýeýin size. Report bölümi esasy şu görýän e, dört burçlukly gara bölümiz. Başga-da şu ýokarda görýän bölümimiz kömekçi bölüm. Az dogrusy islendik bir funksiýa, islendik bir buýruk barada maglumat almak isleseňiz, şu ýerden kömek alyp bilýäňiz. Help bölümi, meselem, line barada men maglumat almak islesem, line ýazyp enter basdym. Internetiňiziň bagly bolmasy gerek. Azda-kände iňlis dili bilýän bolsaňyz, aktiw ulanyp bilersiňiz. Ýapdym. Help bölüminiň kömekçi bölüminiň gysga ýoly F1-dir. F1-e basyp, şu ýerden islän ugruňyzda, islän meseläňizde kömek alyp bilersiňiz. Gysgaçarak şeýleräk, birinji bölümde gysgaça interfeýs bilen tanyşdyk. Indiki bölümlerde e, koordinata sistemalary bilen e, dowam eder. Hemmäňize köp-köp sag bolsun aýtýan. E, Häzirlikçe sag boluň.